Äh, wat bréngt mer dat?
Falls der interesséiert dru wäert e Stealth Run ze man des Kéier.
Hallo, du kenns eis. Sinn mer net.
Jesch, hues du schonn e Schalldämpfer?
Ech hu guer näischt. Dach, hien huet déi Standard Dousebécks do. Gek op inventory an da gees mat eng pistoul ja dann
pistoul ja an da gees mas dreck vir schon fir deng opsatz dat ausgewielt nenne mis op die zweet seit kënne goen du hast irgendwie so'n budget ze press hat se wie seng spraybecks jo fond deng waff geschrauft gouf ja Da man mat Wiermer improviséieren. Wa mer hei mol bis den Alarm un hunn, dann hu se nach mengg 2 Minutten Zäit oder 3 Minutten Zäit fir alles fäerdeg ze man, dat geet niemols duer. Well mir mussen do nach fortfuere mat den Autoen.
Ech kann elo eis Dinger kucken, da gesi mer op Dir scho wat dran ass.

Nee Dir huet keen Schalldämpfer gesinn ech grad.
Top verhandle mëssen näischt. Ja komm mir du warst sowieso de beschten. Du warst lo all Keiers erwësch ginn. Okay.
Ech sinn MLG Pro, okay?

Okay. Guck, wat ech am aner Fall riets lanscht. Dann hei ran. Aber warte, bis du den Flick heute Abend hast.
Ah ja, wir müssen irgendwie den Skill mit der Kette sehr freischal freischalten.
Okay. Weil äh, dann erinnerst du nach, wo man so mega lange braucht, für das zu knacken.
Ja. Na, wenn du das kriegst, dann knackst du alle Fachbannen in 3 Sekunden. Okay. Okay, hier ist der Storage Room, den wir brauchen. Okay. Ich muss den, den, den Manager noch finden.
Okay.
Et wär gutt wann déi mat de Maske scho mol giff. Ah mir kennen am Fong elo d'Masken alleguer un doen. Däerf sis net erwëscht ginn a wann dann direkt erschéissen an de Pager beäntwerte goen an net erof goen well ënnen ass et voll mat Wachen an wa mer schonn de Gléck hunn dass mer hei uewe kënnen den Storage Room hunn well dat ass nëmme selte de Fall.

Okay, hei ist näischt.
Weißt du, wir bringen schon mit Minen nun, also. Okay, hun Front, innen high. Äh, Mine müsste Game Englisch sind. Okay, weil ich meine mal halt pur. Do wann een d'Trapen erop kënnt manch eng.
Ok, wéini elo? Ech ginn ze fäerdegen. Jo mee d'Minne bréngen der näischt, well et komme keng Flicken hei. Dat ass et jo grad. Oh, brauche mer net d'Keycard fir hei an de Büro eran? Wéi? Dat ass schonn alles kom. Dat, dat, dat, de Code gëtt grad vun deem Computer, dee mer, deen ech ebe grad gehackt hunn, erausgesicht. D'Problem ass ebe, mir hunn, mir si gesi ginn. Wa mer net gesi gi wären, dann hätten, hätte mer. Lo keng Zäit lafen an ee hätt lo kënnt do ouni Gedeessems eragoen. Ok, wéi laang dauert dat lo nach? Ech muss bei Computer kucke goen. Dauert zimlech laang, dat ass de Problem, well d'lescht Quiz hat ech et gepackt direkt direkt de Computer ze fannen an da mam Auto fortzefuere soubal et gaangen ass. De Problem war just, ech konnt mol net dee ganze Wee schnell genuch hannert mech bréngen, fir dass et. 45 Sekonnen.
Ok, dat kéint awer vläit goen.

Fuck, schnell rem rop. Geh du schon am Auto vor fort, Jan. Ja, ja.
Wo den Schlüssel? Ich war schon da. Mal hei an dem Sall, an dem Raum, geh du ran. In the storage room.
Ah.
Oh, also dem Andy sein Auto.

Gell, elo wous de et sees, et ass déck schwéier. Haut gewinnt ee sech drun, wann een déi Missioun scho 5 mol gespillt huet. Ech fannen d'Idee vun där Missioun awer deck geil, dass mol e bëssen eppes anescht ass. Ja.
Muss mer an 3 Sekonnen do sinn? Jo. Fuck.
An ech hunn nach 500 Meter an et gëtt fir mech scho mol méi duer. Fuck. Dowéinst, wéi gesot, muss e packen.